Gadyrly metbugat wekilleri, gadyrly myhmanlar! Türkmenistanda pida bolanlara bagyşlanan metbugat ýygnagyny başlaýarys. Ilki bilen metbugat konferensiýasyny guran Sizi çagyran we bu çagyryşy gollaýan guramalary belläsim gelýär, Mazlumder, Özgürder, IHH, Ynsanperwer kömek gaznasy, Halkara bosgunlar birleşigi, Adwokatlar birleşigi, Halkara aklawjylar birleşigi, Türkmen Helsinki gaznasy we biziň adymyzdan guran Hak-hukuga daýanç topary. Metbugat ýygnagynda aramyzda bolan we häzirki wagtda zalda oturan Türkmenistandan pida bolanlara söz berýäris. Soň bolsa goldaw bermek isleýän jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerine söz bereris. Özümi tanatmaga rugsat ediň. Men aklawjy Gülden Sönmez. Men Türkmenistanyň pidalarynyň köpüsiniň aklawjysy. Ilki bilen, Mazlum Deriň baş. Hukuk işgäri Kaýa Kartal bilen bilelikdäki metbugat beýanatymyzyň mazmunyny düşündirmek üçin söz bermek isleýärin. Türkmenbaşy ady bilen tanalýan Saparmyrat Nyýazow ölenden soň, iki müň ýedinji ýylyň fewral aýynda döwlet Baştutany bolan Gurbanguly Berdimuhamedow iki müň on ikinji we iki müň on ýedinji ýyllarda prezidentlik wezipesini dowam etdirdi we ogly Serdar Berdimuhamedow iki müň ýigrimi ikinji ýylyň on ikinji martynda irki prezident saýlawlaryndan soň işe başlady. Baý tebigy gaz gorlaryna esaslanýan ykdysadyýeti bolan ýaş döwlet bolan Türkmenistan soňky ýyllarda durnukly we güýçli ösüş tendensiýasyny gazandy. Beýleki tarapdan ýurtdaky adam hukuklary we azatlyklary başgaça pikirlenýänlere, syýasy we jemgyýetçilik şahslaryna we toparlaryna gadaganlyk we basyş, girdeýjileriň paýlanyşyna deňsizlik, garyplyk we işsizlik bilen baglanyşykly meseleler türkmenleri öz ýurtlaryny terk etmäge mejbur etdi. Türkiýe, Türkmenistandan köp sanly migrant we gaçybatalga gözleýän ýer boldy. Prezident Nyýazowyň döwründe kök uran adam hukuklarynyň yzygiderli bozulmagy Berdimuhamedowyň dolandyran ýyllarynda dowam edip we şu güne çenli dowam edýär. Ýurt halkara synçylary üçin iş ýüzünde ýapyk diýen ýaly. Adam hukuklaryny goraýjylar hem berk we awtoritar režim bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Habar beriş serişdeleri döwletiň berk gözegçiligi astynda işleýär. durmuş derejesi peselmegini dowam etdirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Mejbury ýa-da meýletin ýitirim bolmak boýunça iş topary ýaly resmi we raýat gözegçilik missiýalarynyň haýyşlary kabul edilmeýär. Salam. Ilki bilen bu press konferesiýany görnan we gatnaşan hemmelere sag bolsun aýdasym gelýä. Meniň adym Dursoltan Taganowa. Iki müň on birinji ýylda Türkiýä kanuny ýollar bilen geldim. On bir ýyldan bäri Türkiýede işleýän, ýaşaýan. Men bu ýerde işlemek we çagamy, doganlarymy eklemek üçin geldim. Türkmenistanda iş tapmak gaty kyn. Hatda aýlyklarymyz iýmit almaga-da ýetenok we ýaşamak üçin-de ýeterli däl. Käbir maglumatlara görä, ýurduň ilatynyň ýüzde altmyşy Türkmenistanyň daşynda. Ýurdumyzda ykdysadyýet çökdi. Adam. Hukuklary guramalary ýok, bar bolsada görkezmelik. Adam hukuklaryna hiç hili hormat goýulanok. Hiç bir edara ýada ýolbaşçy ýazylan kanunlary berjaý etmeýär. On bir ýyl çagamy görüp bilemok. Ejem on üç ýyldan bäri doganlarym görüp bilmedi. On müňlerçe ene atalar hem edi biziň ýaly ýagdaýda. Käbirleri on ýyllap, käbirleri on ýedi ýyldan bäri çagalaryndan uzakda. Ençeme ýyllap çagalarymyzyň doglan günlerinde, baýramlarda, gowy ýa-da erbet günlerinde ýanynda bolup bilmeýäris. Diňe bir zada mätäç bolmazlygy we ýeterli derejede iýmitlenmedigi üçin. Käbir eneler çagalaryny goşuna iberip, toýlaryna gatnaşyp ýa-da agtyklaryny görüp bilmeýärler. Garyndaşlarymyzyň jaýlanyşyna-da gatnaşyp bilmeýäs. Sebäbi biz ýurdumyza barsak, türkmen häkimiýetleri ýurtdan çykmagymyza uzak möhletleýin gadaganlyk girizýär. Şol sebäpli, köpimiz maşgalamyzdan uzak ýyllap işlemäge mejbur bolýarys. Türkiýäniň raýatyna durmuşa çykan, ýöne ençeme ýyllap maşgala ýagdaýy barada resminama alyp bilmeýän, pasportlaryny täzeläp bilmeýändigi üçin we köne pasportlary bolany üçin öz ýurduna gaýdyp bilmeýänligi sebäpli çagalar üçin resminama alyp bilmeýän müňlerçe aýallar bar. Sebäbi bu ýerde kanuny taýdan

Ikinjiden, häkimiýetleriň olara basyş edýändigi ýa-da seslerini eşitdirjek bolandygy, söz azatlygyny ulanandygy üçin adamlary sorag edýändigini we adalatly sud edilmezden tussag edilýändigi barada habarlar bar. Çagalarymyz mähirsiz, enesiz we atasyz ulalyp barýar. Islän wagtymyz ýurdumyza girmek we çykmak, çagalarymyzy gujaklamak, islän wagtymyz olary görmek biziň hukugymyzdyr.

hukuklary we adam hukuklaryna hormat goýmakda iň soňky orny eýeleýär. Türkiýe häkimiýetleriniň ähli hakykaty bilmelidigine ynanýarys. Türkiýäniň bize işlemäge, okamaga, ýaşamaga we başga-da köp mümkinçilik döredendigine minnetdarlygymyzy bildirýäris. Şeýle-de bolsa, konsullyk işgärleri size ýalan maglumatlar berip, bize töhmet atýar. Biz dönük däl, terrorist däl, kezzap däl. Mysal üçin, Gazagystan, Gyrgyzystan ýaly beýleki ýurtlaryň raýatlary ýaly Ýewropany mysal beremok. Erkin hereket etmek isleýäris we muny etmäge hukumymyz bar. Konsullyklar zulum etmek däl-de bize kömek etmeli. Türkmenistanda Döwlet halk üçin diýilýär. Häkimiýetler muny döwlet bir maşgala, ýagny prezident we onuň maşgalasy üçin düzgünine öwürdi. Hökümetiň iki müň on dokuzynjy ýylda Lebap we Mary sebtinde harasatyň pidalaryna bolan biperwaý garaýşy meni gaty haýran galdyrdy we birnäçe gezek proteste hareketine gatnaşdym. Konstitusiýa bilen kepillendirilen hukuklarymyzy gürlemek, hereket etmek we konsullykdan resminama almak hukugymyzy talap etdik we režim aktiwistleri awlap başlady.

Hemmäňize salam, men Merdan Joraýew. Men iki müň ýedinji ýylda Atatürk howa menzilinden girdim. Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan emeli usulda döredilen meseleler, ýurdumyzda erkin hereket etmek we jaýlanmak hukugy, Türkmenistanyň immigrasiýasy baradaky kanuna laýyklykda türkmenleriň diplomatik wekilhanalary arkaly biometrik pasportlary täzelemäge,

Bilmeris. Syýahat etmek hukumymyz mahrumdarys. Hatda Watanymyza gaýdyp bilmeris. Galmak islesek pasportlarymyzyň möhleti gutardy. Müňlerje türkmeniň wagtal-wagtal Istanbul howa menzilinde nägilelik bildirýändigini eşden bolsaňyz gerek. Diňe türkmenler kynçylyk çekýär. Beýleki ýurtlaryň raýatlary aňsat-aňsatlyk bilen girip we çykyp bilýärler. Hatda howa menziliniň işgärleri-de beýle aňsat meseleleriň näme üçin uly meselä öwrülendigini bilen gyzyklanýarlar. Häkimiýetler iki müň ýigriminji ýyl ýyla çenli köne pasportlylar, ýitirilen pasportlary we pasportlary täzelemek üçin hiç hili çäre görmeýärler. Diňe iki müň ýigriminji ýylyň mart aýyndan soň gutarýan pasportlaryň güýjüni ýokarlandyrmak üçin möhür möhürlenip başlady. Bu aktiwistleriň nägileligi bilen mümkin boldy.

Täze pasport bermegiň ýerine bize Türkmenistana gaýdyp gelmek şahadatnamasy berilýär. Bu daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň Türkmenistanyň daşary ýurtdaky diplomatik wekilhanalaryndan resminama almak hukugynyň bozulmagydyr. Biz kanuna boýun egýän raýatlarys. Wagtlaýyn çärelere muhtaç däldiris. Durnuklylyk isleýäs. Pasportlarymyzyň möhleti geçendigi sebäpli kanuny taýdan bu ýere bu ýerde ýaşap bilmeýäris. Şahadatnama alyp bilmeýäris. Iş rugsaty üçin ýüz tutup bilmeýäris. Ätiýaçlandyryş edip bilmeýäris. Bejergi bizim üçin gaty gymmat töläp bilmeýäris. Esasanam operasiýa etmeli bolsa. Çagalarymyz bilim almak hukugyndan mahrum boldular. Onlarça türkmeniň resminamalarynyň ýoklugy sebäpli bejergi alyp bilmedi. Men we meniň dostlarym hut özümiz kömek etdik. Uçuşlaryň iki ýarym ýyl bäri çäklendirildigi sebäpli bu ýerde näçe adamy Türkiýede jaýladyk, müňlerjesini. Türkmenlerimiz Kiliosdaki gonamçylykda jaýlandy. Göz öňüňize getirip bilýäňizmi? Konsullyklara ýüz tutduk. Merhumyň garyndaşlary, pidalar we häkimiýetler merhumyň ýurdumyza eltilmegine kömek etmek islemeýärler. Beýleki ýurtlaryň raýatlary jesetlerini dogduk şäherlerine ekidýärler we jaýlaýarlar. Bizde hemme zat gadagan. Türkmenler musulmanlar. Emma işgerlerimiz musulman däplerine hormat goýmaýalar we berjaý etmeýler. Olar sebäpli ejir çekýäris. Biz pida bolanlar. Türkmen häkimiýetleriň möhleti geçen pasaportlar we daşary ýurtda ýaşaýan raýatlarymyzyň meselelerini çözmeklemeýär diýen netijä gelýäris. Näme üçin bize beýle edýäler?

Türkmenistanyň Galp jenaýatlar bilen polisiýa bölüminde gözlenýän sanawynda we blogerler arkaly bizi yzarlamaga çagyrýarlar. Şonuň üçin talaplarymyzy aýtmaga başladyk, garşy çykyp başladyk. Watanymyzy we halkymyzy söýýäris. Şonuň üçin bu meseleleriň çözülmegini isleýäris. Sag boluň diňläniňiz üçin. Özgürderin prezidenti Ridwan Kaýa. Özgrderiň prezidenti Ridwan Kaýa Demirgazyk Koreýa meňzeş gurluşly Türkmenistan bilen ýüzbe-ýüz bolýandygymyzy belläp, Bu dünýädäki iň uly tebigy gaz gorlary bolan ýurtlaryň biri. Emma doganlarymyz gap-gaçýuwýan we tämizlikçi bolup işlemäge mejbur bolýarlar. Diňe bu kynçylyklar däl, eýsem maşgalalaryndan aýrylmak bilen indi dürli basyşlara sezewar edilýär. Türkmenleriň, esasanam Türkiýedäki türkmen migrantlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary türk halkyna has duýgur bolmaly. Belki bu güne çenli muny äsgermezlik etdik. Ýöne geljekde bu meselä has çynlakaý çemeleşmelidiris. Türkiýäniň Daşary işler ministrligini bu meselede jogapkärçilik çekmäge çagyrýarys. Türkmen döwletiniň Türkiýäniň resmi jogaplaryny göz öňünde tutjakdygyna ynanýarys. YHH geňeşiniň agzasy Mustafa Özbek, Jemgyýetçilik guramalar hökmünde ezilen mätäçleriň we sesleriniň bütin dünýäde eşidilmegini isleýän adamlaryň meselelerini çözmek üçin işleýändiklerini belläp, YHH geňeşiniň agzasy Mustafa Özbek ýigrimi nji iýunda Bütindünýä bosgunlar gününiň Türkmenistanyň halkynyň kynçylyklary barada gürleşmek üçin bir pursatdygyny aýtdy. Gadyrly gatnaşyjylar, gadyrly metbugatyň wekilleri! Menem öz-özümi tankytlamak isleýärin. Pidalardan hem, metbugat beýanatymdanam eşdenlerime gaty tisgindim. Hatda Siriýada, esasanam köp migrantlaryň ýaşaýan ýurdunda-da jesetlerini alyp bilmeýändikleri beýle zat ýok. Türkmenistanlylaryň ýagdaýy bolsa şeýle. Bu doly betbagtçylyk. Döwlete degişli däl guramalar we aklawjylar birleşigi hökmünde aktiwistlere bu meseläni halk köpçüliginiň dykgatyna ýetirmek üçin elimizden gelenini ederis. Beýleki gatnaşyjylaryň çagyryşlaryna goşup, Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrinden bu doganlaryň türkmen döwletinden alyp bilmejek resminamalary baradaky agyrsyny ýeňilleşdirmek isleýärin. Ynsanperwerlik sebäpli ýaşamak üçin rugsatnama berip biler ýa-da bosgun doganlarymyz ýaly wagtlaýyn gorag statusyny berip biler. Iň bärkisi, bu ýerde ýaşamak üçin özlerini rahat duýmak üçin. Men, doganyňyz ýaly, Ýewropada takmynan on ýyl ýaşadym. Şeýle wagtlaýyn gorag statusy konsullyk ýa-da pasport bilen bilelikde berilse, iň bolmanda beýleki ýurtlardaky garyndaşlaryna baryp bilerler. Aklawjylar birleşiginiň wekili hökmünde beýleki döwlete degişli däl guramalar bilen hyzmatdaşlyk etjekdigimize we ýagdaýa gözegçilik etjekdigimize ynandyrmak isleýärin diýip, Aklawjylar birleşiginiň Geňeşiniň agzasy Mehmet Rizwan Arslan aýtdy. Halkara hukukçylar bileleşiginiň Geňeş agzasy Mustafa Ýagmur, Beýleki ýurtlardaky, esasanam Türkiýedäki jemgyýetçilik guramalarynyň Türkmenistandaky meseleleri barada halka habar bermekde birek-birege hyzmatdaşlyk etmelidigini mälim eden Halkara hukukçylar birleşiginiň geňeş agzasy Mustafa Ýagmyr bu meseläni içerki meselä ýetirmek üçin täsirli usullaryň ulanmalydygyny aýtdy. Bosgunlaryň Halkara hukuk birleşiginiň prezidenti Abdullah Resul Demir Bosgunlaryň Halkara hukuk birleşiginiň prezidenti Abdullah Resul Demir birleşme hökmünde Türkiýä göçüp gelen we gaçybatalga beren adamlaryň hukuklary bilen baglanyşykly hyzmatlary hödürleýändigini aýtdy. Pandemiýa döwründe wagtlaýyn bir çözgüt tapylsa-da, pandemiýadan soň kabul edilen kararlar, iň bolmanda, Içeri işler ministrliginiň gumanitar ýaşaýyş, halkara goragy we şuňa meňzeşleri babatynda görüljek çäreleri we başlangyçlary öz içine almalydyr. Bu nukdaýnazardan migrasiýa bölümi, esasanam Içeri işler ministrligi, ýurtda ýaşaýan raýatlaryň saglyk hukugyny, bilim almak hukugyny we has amatly iş şertleriniň hukuklaryny ulanyp bilmekleri üçin çäreleri görmelidir. Men Ahmet Rahmanow size bir zat aýtmak isleýärin. Häzirki wagtda türk ýurtlary köp. Olaryň arasynda diňe biri demokratik ýoldan gidýär. Bu Türkiýe Respublikasy. Häzirki wagtda bu konferensiýa gatnaşmagymyz demokratiýanyň alamatlaryndan biridir. Şeýle hadysa biziň ýurdumyzda asla mümkin däl. Deňeşdirilende köp ara tapawut bar. Bu ýerde garaşsyz kazyýet ulgamy bar. Biziň ýurdumyzda bolsa käbir adamlaryň elinde, olaryň gözegçiliginde. Garaşsyz metbugat we teleýaýynlar bar. Metbugatymyz we telewideniýämiz hem käbir adamlaryň gözegçiliginde. Garaşsyz internetiňiz bar. Bizde bolsa internet ýapyk. Diňe iki-üç programma işleýär. Maşgalalarymyza işlemäne we eklemäne mümkinçilik döreden wizasyz giriş üçin Türkiýä minnetdarlyk bildirýäris. Emma hökümetdäki käbir adamlaryň ýalňyşlygy sebäpli bu mümkinçilikleri ýitirýäris. Biz hemme zady ýitirýäris. Näme üçin? Sebäbi pasportlarymyzy täzelemeýäris. Pasportlarymyzyň möhleti gutaranda, hemme zady ýitirip başlaýarys. Beýleki ýurtlaryň raýatlary ýaly konsullyga ýa-da ilçihana baryp pasport alyp bilmeýäris. Ýurduna dolanmagyny talap edýärler. Emma ýollar ýapyk we para bermezden seýrek uçan çarter uçuşlarynda uçup bilmeýäris. Öýüne uçandan soňam pasport almak kyn we ony alansoň kynçylyklaryň soňy gelmeýär. Täze mesele bir ýyllyk aýlyk mukdaryndaky para bermezden uçup bolanok. Dogrusyny aýtsam, häzirki wagtda Türkmenistanyň halky ezilýär. Bäş-alty million ilatymyz bar we ýarsy daşary ýurt. Nokta. Biz köp mukdarda minerallary özleşdirýäris. Emma biz garyp. Munuň diňe bir sebäbi bar, dolandyryş. Türkiýäniň halkyna ýüzlenmek isleýärin. Biz dogan. Hiç kim muny inkär edip bilmez. Aramyzdaky ýeke-täk tapawut, atalarymyzyň bir wagtlar bu ýere gelmegi. Biziň atalarymyzyň hem. şol ýerde galmagy. Türkmenistan hem taryhy watanyňyzdyr. Indi Türkmenistanyň halky türk halkynyň kömegine mätäç. Bize kömek beriň. Biz damarda akan bir ganly bir döwlet. Sag boluň. Türkiýede Türkmenistana garşy çykýanlar köp. Diňe oppozisiýaçylar däl, dissident dällerem öz ýurtlaryna dolanyp bilmeýärler. Türkiýede raýat nikasyndan soň Türkmenistana baryp bilmeýän adamlar bar. Ýol açyk bolsa-da, öz ýurduna gitmekden gorkýarlar. Sebäbi öz ýurtlary yzyna dolanmaga rugsat bermeýär. Jumasapar Dädebaýew möhüm türkmen garşydaşlaryndan biri, Ýewropada we Merkezi Aziýada tanymal adam. Ol on birinji ýanwarda tussag edildi. Has dogrusy, näme bolandygyny bilemzok. Haýsy resmi çäre görüldi? Onuň alnyp gaçylandygyny bilýäris. Oňa aklawjysy, maşgalasy bilen habarlaşmaga ýa-da haýsydyr bir ýagdaýda hukuk kömegini almaga rugsat berilmedi. Birnäçe gün, hepde, aý gözledik. Ol nirede ýaşaýar? Oňa näme boldy? Bu adam alnyp gaçyldymy? Düşünip bilmedik gynansagam. Has soň düşünen we entek tassyklap bilmedik maglumatlarymyza görä iberildi. Ekstradisiýa ýa-da deportasiýa üçin aýratyn kanuny proseduralar bar. Olar karar berilmeli, adama habar berilmeli, möhletler ýerine ýetirilmeli, ýöne bu edilmedi. Türkiýede Juma Sapar bilen bolan wakalara biz adamyň alnyp gaçylmagy diýip atlandyrýarys. Gynansagam, bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylyň sekizinji fewralynda Özbegistana bikanun getirilen iki özbek dissidenti ýaly alnyp gaçyldy. Türkmenistan barada bolsa Demirgazyk Koreýanyň adatça ýapyk ýurtdugyny aýtmak isleýärin. Ideologiki taýdan kommunist ýa-da sosialist däldigini öňe sürmeýänligi sebäpli dünýäde gün tertibinde durýan ýurtlaryň biri bolan Türkmenistan içerden ýapyk, öz raýatlaryna sütem etmek, äsgermezlik etmek, hukuklaryny goramazlyk, totalitar diktatorlyk, režim, mundan başga-da yzarlamalara göz ýumýan oppozisiýa basyş edýän, kyn ýagdaýa salýan ýurtlar we döwletler, iň esasy, bukja goýan ýaly kowýan, düýbünden bikanun hereket edýänler hem gynansak-da, bu adalatsyzlyga we Türkmenistanda edilýän sütemlere gatnaşyjylar, diýip, aklawjy Abdulhalil aýtdy.